It-Tieni Gwerra Dinjija ġabet magħha bosta traċedji umani. Fost l-aktar dokumentati hemm dik t'Anne Frank, tfajla ta' ħmistax-il sena li nqatlet min-Nażisti. u li ħalliet warajha djarju dettaljat. Dan id-djarju issa ġie tradott għal ilsienna wkoll.
Anne Frank kienet tfajla Ġermaniża Lhudija, bint eks bankier u eh, kienu jgħixu ħajja normali fi Frankfurt. Però meta fil-1933 Hitler ħataf il-poter, Kellhom jaħarbu għall-Olanda, li dak iż-żmien kien għadha newtrali, u hemmhekk għexu ħajja normalissima. It-tfal marru l-iskola, allura Anne ma baqgħetx titkellem Ġermaniż imma issa bdiet titgħallem l-Olandiż u ma' sħabha l-Olandiż kienet titkellem. U ehm, bdew jgħixu hemmhekk kuntenti. Imma ġara illi fl-1940 Hitler daħal fuq l-Olanda minkejja l-istatus newtrali li kellha, u wara ftit bedew il-ħruxijiet kontra ħafna nies imma prinċipalment kontra l-Lut. U allura missiera li kien jara fil-bot għallhom hawn madux postna, jeħtieġ imorru nistaħbew. U din hija il-moħba li qed issemmi Ann f'din is-silta. Kienu ftit kmamar, post veru żgħir, fuq l-imħażen u l-offiċini tal-kumpannija ta' missierha. Margo u jien bdejna nippakkjaw l-iżjed affarijiet importanti li kellna f'basket tal-iskola. L-ewwel ħaġa li deffiżt kien dan id-djarju, u wara rollers, imkatar, kotba tal-iskola, petne u xi ittri antiki. Peress li l-ħsieb tal-moħba fejn nisparixxu inkwitani, daħħalt fil-basket l-iżjed ħwejjeġ strambi, imma ma jiddispjaċinix. Għalija l-memorji jfissru wisq iżjed mill-ilbiesi. Peress li jiena bl-Olandiż ma nafx, Kelli nuża traduzzjoni. Issa ġeneralment, kif qaluli tal-Anne Frank House stess ta' Amsterdam, huma ma jieħdux pjaċir meta traduttur jittraduċi minn traduzzjoni oħra, jħobbu li jmur dritt fl-oriġinal. Però teżisti dak li ngħidulha bridge translation, traduzzjoni tal-pont. Fejn inti li taqbad lingwa, fil-każ tiegħi qbadt l-Ingliż, u jservi bħala pont bejn it-traduzzjoni li trid tagħmel u l-oriġinal. U dan kien il-ktieb li ttraduċejt minnu li hija l-edizzjoni definittiva u li hija ta' Susan Masotti u hija l-edizzjoni li l-Anne Frank House tirrikonoxxi. Diffikultajiet kien hemm ħafna għaliex bħal kull bħal ma jaf kull traduttur jintaqa' ma' ħafna sfidi. Jista' jkun li fil-oriġinal ikollok kelma u fil-traduzzjoni, fil-lingwa li tittraduċi fiha, ngħidulha l-lingwa tal-mira, ma jkunx hemm, allura inti trid tara kif se tirranġa. Xi kultant ikollok bil-maqlub, ikollok iżjed minn għażla waħda, allura inti trid taħseb u anki xi kultant tagħmel paragun ma' xi vokabolarju li jużaw tradutturi bħalek imma f'lingwi oħra biex inti wara li ħsibt sew Tagħmel għażla informata. F'dan il-ktieb hawn ħafna iżjed għaliex jiena barra milli qabadt lilu u traduċejtu ġifieri d-djarju il-kemtejn qabel u l-kemtejn wara li kitbet Susi Mesoti u li jien qalibtom għal-Malti. Però fil-għandek ukoll daħla interessanti tal-professur Oliver Frigieri. li jitkellem dwar il-valur tad-djarju u x'jaħseb hu fuq din it-tradizzjoni. Naħseb għandha tkun ta' interess. Imbagħad hawn nota tiegħi fejn ktibt eh, u spjegajt il-proċess ta' traduzzjoni li użajt. Ta' interess ukoll għal qarrejja huma set ta' noti, mta ngħid set hemm fuq 200 nota li jispjegaw Eżatt, x'ridek tfisser Anne b'ċertu kliem? U jien bqajt insegwi sew x'ġara lill-personaġġi li ssemmi Anne u anki lill-postijiet sakemm il-ktieb baqa' f'idejja. U żammejt f'moħħi li jien qed nikteb għall-Maltin. Allura, meta kien relevanti, għamilt paragun ma' xi ngħid Anne li kien qed jiġri lilhom. ma x'kien qed jiġri Malta dak iż-żmien. Wara dak żidt kapitlu ieħor li semmejtu fatti kontroversi u aġġornamenti u f'dana segwejt x'ġara mill-ktieb issa bħala ktieb. Minn mindu Missier Ann xtaq li jippubblikah sal-ġurnata li baqa' f'idejja. Margo imliet il-basket tagħha bil-kotba tal-iskola. Marret iġġib ir-rota u b'mip fuq quddiem saqu lejn xi mkien assolutament mhux magħruf.